Hemm min jaħseb li d-dinja tal-investimenti hija waħda kumplessa. Deċiżjonijiet għaqlin u fil-ħin huma essenzjali. Għalhekk aħna qed nagħmluha aktar faċli għalik biex tifhem u tmexxi aħjar flusek, filwaqt li nagħtu importanza lejn it-tolleranza riskju tiegħek. Ibbenefika billi tagħżel minn firxa ġdida ta' tliet BOV Portfolio Funds. Kemm jekk int investitur konservattiv, bilanċjat jew wieħed aktar avventuruż. Il-valur tal-investiment jista' jinżel kif ukoll jitla' u l-investituri jistgħu mhux dejjem jieħdu lura l-investiment inizjali tagħhom. L-investiment għandu jsir wara li jqraw id-dettalji sħaħ tal-prospett, l-offering supplement applikabbli u d-dokument bit-tagħrif ewlieni għall-investitur. Il-BOV Asset Management u l-fondi li tħaddem huma liċenzjati mill-MFSA. BOV Asset Management. Dejjem hemm għall-bżonnijiet finanzjarji tiegħek.

Sinjuri nsellmilkom u nilqagħkom għal edizzjoni oħra ta' Flusek. Fil-programm tal-lum ser nibdew billi nitkellmu mal-ewwel mistieden tagħna Mark Vella li ser niddiskutu ftit x'ġara matul din il-ġimgħa f'aħbarijiet internazzjonali li affettwaw is-swieq finanzjarji. Fit-tieni parti tal-programm imbagħad ser niltaqgħu ma' Jasmine Mizzi sabiex niddiskutu l-importanza tad-diversifikazzjoni fl-investimenti. Mark Jesmond, Insellmilkom u nilqagħkom għall-programm. Mark, kif semmejt fl-introduzzjoni, xtaqt li nitkellmu ftit fuq x'ġara din il-ġimgħa fis-swieq globali. L-ewwel nett forsi tgħidilna kif marru ftit l-indiċi ewlenin din il-ġimgħa? Jekk nibdew bl-iktar wieħed ewlieni, l-iktar wieħed li nagħtu kas aħna, ta' Malta. Sal-aħħar tax-xahar, Malta kellu pożizzjoni pożittiva ħafna. Fil-fatt, l-indiċi għalaq fil-livell ta' 9,505, li tfisser żieda mix-xahar ta' qabel ta' 1.057 fil-mija. L-istess ukoll jekk wieħed jara fuq medda ta' xahar, is-swieq internazzjonali tista' tgħid li eċċettu marġinalment dak fiċ-Ċina, is-swieq kienu pożittivi. Fil-fatt, jekk naraw kemm Pariġi u kemm fil-Ġermanja żieda ta' 4.31 fil-mija, fi Franza u 7.1 fil-mija d-daks fil-Ġermanja. Kellna wkoll Londra illi kien hemm żieda wkoll ta' 1.46 fil-mija għal dak li huwa l-FTSE 100 Index. Hemm il-Euro Stoxx 50 wkoll, l-ikbar 50 kumpanija kwotati fuq il-boroż fl-Ewropa, żieda ta' 4.86 fil-mija. Filwaqt illi anki fl-Istati Uniti Is-sitwazzjoni kienet waħda pożittiva wkoll, kellna anke wkoll ġranet fejn dawn laħqu l-ogħla livelli rekord li qatt kienu rreġistrati, fil-fatt id-Dow Jones irreġistra żieda ta' tnejn punt ħamsa fil-mija, l-istess in-Nasdaq, l-indiċi li huwa iktar relatat mat-teknoloġija, mal-kumpaniji tat-teknoloġija b'erbgħa punt seba' erba' fil-mija u anki l-S&P 500 b'żieda ta' kważi erbgħa fil-mija. Għal dak li huwa l-Ġappun ukoll hawnhekk kellna ftit inqas minn ħamsa fil-mija f'żieda għal matul ix-xahar ta' April. Jekk naraw din il-ġimgħa però, din il-ġimgħa sa sat-tlieta ta' Mejju, kellna swieq li rriversjaw xi ftit, jiġifieri għalkemm marġinalment ħafna minnhom kienu f'territorju negattiv, forsi anke minħabba l-qligħ li kien hemm matul ix-xahar ta' ta' April, għax ta' min isemmi x-xahar ta' April, huwa sinonimu partikolarment ma' numru ta' kumpaniji li jħabbru r-riżultati tagħhom u jkun hemm minnhom ukoll li jibqgħu għaddejjin anki f'Mejju. Hemm fil-fatt fi Franza tnaqqis marġinali, l-istess ukoll kellna f'Londra, filwaqt li f'New York kemm id-Dow Jones u kemm il-S&P 500 tilfu kważi 0.975 fil-mija t-tnejn li huma, u n-Nasdaq illi rreġistra tnaqqis ta' 1.35 fil-mija. Min-naħa l-oħra, fil-Ġappun ma kien hemm l-ebda ċaqliq, il-Ġermanja wkoll marġinalment kienu f'territorju pożittiv, filwaqt li fil-Ġappun ukoll, fiċ-Ċina, skużani, kellna tnaqqis ta' 0.26 fil-mija. Ġifieri kellna naqra reversal ta' dak li konna qed naraw fl-aħħar fl-aħħar ġimgħat. Mark, rajna li r-Riżerva Federali tal-Amerika ħalliet ir-rati tal-interessi fl-istess livell, tant kontra dak li xtaq Trump. Xi jfisser dan? Lejn nofs il-ġimgħa li għadha kif spiċċat, kellna l-laqgħa ta' kull xahar min-naħa tal-Federal Reserve fl-Istati Uniti, fejn dawn, kif tista' tgħid kien mistenni, ħallew ir-rati tal-interessi mhux mibdulin, jiġifieri fl-istess livelli li kienu l-aħħar darba li rajna żieda kien f'Awwissu tas-sena li għaddiet. Kien previst fil-fatt li fl-2019 mhux se. Hekk kien previst u hekk komplew jenfasizzaw li matul din is-sena mhux qed jaraw żidiet fir-rati tal-interessi u r-raġuni hija għaliex in-numri qed jidhru pożittivi, partikolarment it-tkabbir ekonomiku għal din is-sena minn Frar il-figuri qed itjiebu kemxejn, jiġifieri qed juru tisħiħ, ir-rata tal-inflazzjoni qiegħda taħt il-livell ta' tnejn fil-mija, u għalhekk hemmhekk fejn Donald Trump propjament ġurnata qabel anki ħafna tweets li jħobb jagħmel qed jgħid li isma' l-ekonomija għandha bżonn li titla' bħal rocket jekk il-Federal Reserve iniżżel b'wieħed fil-mija, ġifieri tista' tgħid jirriversja ż-żidiet kollha li kien hemm fl-2018. Min-naħa l-oħra dan il-Federal Reserve meta vvutaw ivvutaw għaxra b'xejn, ġifieri kulħadd qabel li r-rati jibqgħu kif inhuma, ħadd ma qabel ma' Trump. Hu wkoll ta' min jgħid li għamlu dikjarazzjoni li huma mhumiex influwenzati għax li wieħed irid jifhiem ukoll huwa Il-Federal Reserve huwa indipendenti minn kwalunkwe gvern, minn kwalunkwe politika. Li huma mhux influwenzati minn dak li jgħidu l-politikanti, jinteresshom biss l-ekonomija tal-pajjiż b'mod mhux short term imma long term, fuq tul ta' snin. Allura n-numri għadhom jidhru jidhru tajbin, allura f'dak il-każ ma ħassewx il-ħtieġa, tista' tgħid unanimament, li jmissu dawn ir-rati. Min-naħa l-oħra mbagħad ikollok diversi investituri, partikolarment fl-erja tal-bonds, li jkunu qegħdin jaraw x'jista' jiġri, qed jaraw li t-trendi long term anki jistgħu li jerġgħu jibdew jitwikjaw 'l isfel, dejjem jekk il-figuri jibqgħu tajbin, għaliex li kellna wkoll għax-xahar t'April, li filwaqt li fl-ewwel quarter jidher li dak li jonfoq il-konsumatur kien qed imajna xi ftit mill-figuri tas-sena li għaddiet u anki tax-xhur ta' qabel, però sa Marzu u April jidher li dan reġa' qed juri titjib. Jiġifieri l-unemployment level qiegħed kważi f'livelli rekord. L-ekonomija qiegħda fuq sisien sodi u l-Federal Reserve għalissa qed ikun kawt u mhux qed iċaqlaq xejn anki meta hemm il-fatt li Kellna daqsxejn turbolenzi għall-fatt li kellna dak id-diżgwid bejn iċ-Ċina u l-Istati Uniti u s-Sejd li qed jikkalma xi ftit. U kkummentaw anki li anki l-Brexit jista' jkun li hemm naqra iktar stabilità, allura dawk l-istabilità ekonomika globali ma kellhom ma ħassewx il-ħtieġa għalfejn għandhom jgħollu r-rati tal-interess. Fil-fatt, semmejt il-Brexit, Theresa May reġgħet iddikjarat li trid toħroġ mir-Renju Unit qabel id-deadline tal-31 ta' Ottubru ta' din is-sena. X'wasal din id-dikjarazzjoni? Kien hemm xi żviluppi ġodda f'dan ir-rigward? Ara, Theresa May u Jeremy Corbyn li huwa l-Kap tal-Partit tal-Oppożizzjoni tal-Labour Party fl-Ingilterra, dawn qed jippruvaw issa isibu xi forma ta' ftehim bejniethom biex dawn it-tnejn issa mbagħad imorru għand il-Parlament. Ma ninsewx li Theresa May diġà tliet darbiet infila dan il-proposti tagħha ta' trattat bejn l-Ingilterra, ir-Renju Unit u l-Ewropa ġie riġettat min-naħa tal-Parlament Ingliż għal darba tnejn tlieta u issa ovvjament din trid tmur b'xi ħaġa iktar b'saħħitha. U li Qisu x'nigħat li qed ikun hemm huwa li dak il-Customs Union li din kienet tant determinata li din ma jsirx ftehim fuqha, jidher li l-unika option li għandha hija li dawn isibu xi forma ta' li jċedu għal dak li qed titlob l-Unjoni Ewropea. Kienu qed jgħidu li forsi ma kinux qed jaqblu mat-termini forsi kif kienu. Hemm numru ta' fatturi, però li dawn ħajkollhom jibbilgħu dak il-kliem li kienu qalu qabel, però hemm min qed jgħid isma' mhux what's in a name customs union din tkun jisimha xi ħaġa oħra, inbiddlu ftit terminoloġija u forsi naslu naslu għal kompromess intern, għax hawnhekk mhux qed ngħidu kompromess mal-Unjoni Ewropea imma hawnhekk qed ngħidu kompromess intern biex imbagħad tkun tista' tasal għal vot. Hemm pressjoni wkoll għalkemm it-tnejn jidher iż-żewġ iż-żewġ leaders tal-partiti jidhru li jaqblu li ma jmorrux għal vot ieħor għal referendum ieħor, hemm però hemm pressjoni qawwija interna li nerġgħu mmorru għand il-votant Ingliż bi referendum ieħor għaliex dak li kien qiegħed jiġi mwiegħed fit-2016 meta daw ivvutaw m'għadux l-istess ċirkostanza illum. U jiddeċiedi l-poplu, Theresa May ukoll għamlet dikjarazzjonijiet li hi twassal sal-bieb u mbagħad hi tirreżenja biex il-leader il-ġdid ikun jista' isaħħaħ il-partit internament, imma dawk kollha huma qed tagħmilhom għaliex tant hi dgħajfa internament fil-partit illi ovvjament qed tara kif ħa tikkonvinċi l-sħabha illi jkunu magħha. Però jiena naħseb ukoll illi jekk iddawwar naqra dil-U-turn fuq il-Customs Union ħa sarġa ssib bisgwit ieħor intern minn nies oħra li kienu qegħdin magħha għaliex kienet daqshekk b'saħħitha li ma ċċedix minn din in-naħa. Il-lira sterlina wara dan li jidher li ssaħħet matul din il-ġimgħa hemm ovvjament għaliex għaliex jidher ukoll illi waħda mill-fatturi li qed tinfluwenza li jista' jkun illi din tal-customs union li tagħti iktar nifs biex l-ekonomija fl-Ingilterra jkollha ċans biżżejjed ma tieħux dak ix-xokk meta taqta' mal-Unjoni Ewropea. Nibqgħu fl-Ingilterra u dil-ġimgħa rajna li kien hemm ukoll policy meeting tal-Bank of England li ħabbru li ħallew ir-rati kif kienu. Brexit ovvjament probabilment affettwa ħafna din id-deċiżjoni. X'tgħidilna? Fil-fatt dak hu eżatt li qal Mark Carney, li b'din l-inċertezza li hemm fil-Brexit ma jkunx prudenti, ma jkunx għaqli, illi wieħed jgħolli jew imiss ir-rati tal-interessi. Is-swieq qishom qed jipprevedu illi għandna sal-2021 bir-rati mhux imċaqalqin. Però Carney qal, qal li ma tant jista' jkun hemm żviluppi li ma jeskludi l-ebda ċaqliq kemm naħa u kemm oħra. Ta' min forsi meta nitkellmu fuq ir-rati tal-interessi, ta' min forsi jispjega xi ħaġa żgħira għax forsi min qed ikun qed jarana mhux dejjem qed jifhem imma dawn x'inhuma l-importanza tagħhom. U dawn huma importanti għaliex inti tista' tistimola jew tislowja tkabbir ekonomiku billi żżid ir-rati jekk ikoll biex inti kemm jista' jkun tikkontrolla l-inflazzjoni. L-inflazzjoni huwa l-għoli tal-ħajja. Għaliex inti la trid li l-ħajja togħla ħafna f'daqqa għaliex hemmhekk imbagħad toħloq Hemm diverġenza bejn min għandu ħafna flus u bejn min m'għandux. U lanqas trid li taqa' f'riċessjoni, li taqa' f'perjodu fejn flok ikollok tkabbir ekonomiku jkollok slowdown ekonomiku. U hemmhekk dak kienu fost il-kummenti li għamel Mark Carney. U l-figuri wkoll anki fl-Ingilterra, il-figuri ekonomiċi qed jidhru pożittivi, allura dak jagħti element ta' kuraġġ. Min-naħa l-oħra għandek it-tnaqqis fl-Ingilterra għal dak li huwa investiment minn kumpaniji barranin. Dan huwa l-kaġun tal-Brexit u dan sakemm ma din tiġi xi darba għal dejjem issetiljata daħ jibqgħu sejrin hekk. Grazzi ħafna Mark, ħa jkollna nifqu ftit hawnhekk, ħa nagħmlu pawża qasira għar-riklami, ibqgħu magħna.

Nilqakom lura l-flusek. Infakarkom li għadna kif konna qed nitkellmu ma' Mark Vella dwar is-swieq internazzjonali, issa ser nitkellmu ma' Jasmine Tmizzi dwar l-importanza tad-diversifikazzjoni tal-investimenti. Jasmine, tinselimlek mill-ġdid. Jasmine, Fl-aħħar tal-2018 rajna s-swieq waqgħu fil-valur u issa fil-bidu ta' dis-sena rajna li reġgħu telgħu. Issa imma ħafna investituri jibżgħu jinvestu meta s-suq ikun 'l isfel. X'seta' jagħmel investitur? Eh, naħseb jekk wieħed jara meta l-aħjar żmien li jidħol fl-investiment, ovvjament hija dejjem deċiżjoni diffiċli. Bla dubju Il-reazzjoni jew kif għandu jaġixxi investitur huwa li jixtri meta l-prezzijiet ikunu waqgħu. Imma kif għedt int, normalment ikun hemm dik il-biża' illi hux se jibqa' jaqa'. U ovvjament ikun hemm ħafna aħbarijiet ħirġin u allura n-nies jaħsbu illi l-andament jista' jkun negattiv. Infatti, kif għidt int, fl-aħħar tas-sena l-oħra, partikolarment fl-aħħar tliet xhur tas-sena, is-swieq, kemm min investa fl-isma u anke min investa fil-bonds, persentaġġi li waqgħu ħafna iktar fl-isma milli fil-bonds, is-swieq kienu qed jaqgħu u dak kien l-iktar żmien ideali. Imma ovvjament illum faċli ngħiduha għaliex l-isma reġgħu telgħu. Imma anke hawnhekk f'dal-programm konna ċċennajna li wieħed jista' jibda jinvesti, jiġifieri meta inti tara ċaqliq u anke forsi llum wara li l-prezzijiet telgħu, dak li jkun anke llum jibda jibża' jgħid ma jmorrux jerġgħu jaqa', imma jekk tibqa' sejjer hekk ma tinvesti qatt. U allura investitur m'għandux jipprova illi jara meta l-iktar hu baxx u jew l-iktar għoli biex biex anke biex ibigħ, għaliex huwa diffiċli li wieħed ikun eżatt. Waħda mis-soluzzjonijiet li investitur jista' jagħmel huwa illi matul iż-żmien jew meta jara li waqa', jibda jinvesti, jiġifieri, u jekk jagħmel hekk b'dixxiplina, meta mbagħad jibdew jitilgħu l-prezzijiet ma jibqax jibża' daqshekk. Xajtin xrajt bir-rħis u minn xahar għall-ieħor is-swieq jiċċaqlqu. Naħseb ukoll ta' importanza kbira mhux biss min irid jidħol fl-investimenti, imma min ġa jkollu investimenti. Jiġifieri jekk wieħed jara l-andament f', kif għedt int, fl-aħħar sitt xhur, seba' xhur, jiġifieri kellna Jannar, Frar, Marzu u issa anke April fejn l-indiċi telgħu, kemm fil-isma u anke fil-bonds, wieħed jara kemm jista' jkun illi swieq jerġgħu dak li jkunu tilfu jġibuh lura. U allura kemm kien għaqli dak l-investitur illi fl-aħħar tas-sena l-oħra ma biegħx l-investiment tiegħu, partikolarment jekk kellu telf, jiġifieri jekk inti forsi kont għadek kif dħalt fl-istess sena, imma anke dawk li kienu forsi ilhom investiti u forsi anke kellhom qligħ, għaliex is-sitwazzjoni ta' dawk tkun iktar faċli biex ibigħ jekk għandu qligħ. illi f'perjodu fejn ikun hemm ħafna ċaqliq u volatilità u aħbarijiet illi forsi jistgħu jirrisolvu ruħhom, wieħed żgur li m'għandux ibigħ f'dak il-perjodu meta jkun hemm dak iċ-ċaqliq partikolarment 'l isfel. Imma Jesmond, kif jista' investitur inaqqas ir-riskju f'dawn iċ-ċirkostanzi? Eħe, l-ewwel nett billi jiddiversifika ħafna. Imma, jiġifieri li inti tinvesti kemm fis-suq lokali, kemm fis-suq internazzjonali. Tifrex. Tifrex, eh, kemm f', pereżempju, s-sena l-oħra konna għadna li meta fil-swieq internazzjonali s-swieq kienu qed jaqgħu, is-suq lokali kien qed iżomm tajjeb. Mela inti diġà għandek dik id-diversifikazzjoni bejn pajjiż u ieħor. Rajna wkoll anke setturi differenti, jiġifieri min kien investit ġo bonds f'ċertu kategoriji jew pereżempju fis-swieq emerġenti jew anke min-naħa l-oħra min kien iktar kawt u investa f'stocks tal-gvern, wieħed jara li jekk ikollok ftit minn kollox, inti ħa tiġi, jekk ikun hemm waqgħa, ħa tiġi impattat inqas negattivament. Imma jkun hemm żmien fejn l-assi li tkun jekk tara l-bonds, l-isma fil, bonds ta' kumpaniji f'sal, jista' jkun li jkun hemm perjodu fejn jaqa' kollox. U dik l-inċertezza wkoll iġġib magħha li mbagħad is-swieq jibdew jirreaġixxu. Qabel konna ngħidu meta jaqgħu s-swieq in-nies jixtru d-dollaru, jixtru d-deheb. Dan mhux dejjem għadu japplika. Li jixtru d-dollaru rajnieh li meta kien hemm l-inċertezza infatti Kellha d-dollar u kellha sena tajba. Imma mbagħad is-swieq malajr jerġgħu jerġgħu jduru. U allura l-investitur jista' barra li jqassam f'assi differenti u f'swieq differenti u f'setturi differenti, jista' wkoll inaqqas ir-riskju billi ma jinvestix l-ammont kollu li għandu disponibbli biex jinvesti mal-ewwel jew jew kollu f'daqqa biex hekk jekk inti xrajt bl-għoli u s-swieq waqgħu xi ftit, allura inti tkun tista' terġa' tixtri. Irrid ngħid ukoll illi meta bniedem jinvesti anke fi skemi ta' investiment kollettiv, anke jekk inti tinvesti llum u kulma kellek investejtu, meta inti qed tipparteċipa f'suq ma' nies oħra, il-fund manager ikollu flus diħlin, minn żmien għall-ieħor. U anke b'dawk il-flus li jkunu diħlin, hu jkun qed jinvesti f'investimenti ġodda jew ikun qed ibigħ u jerġa' jixtri. U anke l-iskemi dejjem iżommu element ta' flus likwidi. Għalfejn? Biex jekk ikollhom min irid ibigħ, ikunu jistgħu mingħajr ma jbiegħu l-investimenti ituhom lura l-flus. Imma anke meta jaraw illi hemm ċertu volatilità fis-swieq, iżommu lura iktar milli jinvestu biex imbagħad meta jaqgħu il-prezzijiet ikunu jistgħu jinvestu. Allura, anke jekk inti tkun investejt u m'għandekx iktar flus x'tinvesti, il-fund manager ikun qed jieħu ċertu pożizzjonijiet biex lilek jipprova jġiblek dawk l-opportunitajiet illi forsi għax m'għandekx iktar flus x'tinvesti ikun qed jieħu L-azzjoni hu għalik. Jasmine, qed issemmi li l-iskemi tal-investiment kollettiv huma aktar diversifikati. Ilna naċċennaw għal dan. Imma s-sena l-oħra xorta waqgħu dawn, jekk tara diversi skemi. Allura xorta tirrakkomanda dawn it-tip ta' investimenti? Iva, għal raġuni, għal raġuni differenti. Jiġifieri l-fund managers, min imexxi l-iskemi, il-konsulenti finanzjarji, jistgħu jtuk il-parir, fuq x'ikun qed jiġri dak il-ħin u anke x'ikun qed jaħsbu li ħa jiġri fil-futur. Imma il-fatt li inti għandek fund manager, il-fatt li għandek konsulent, ma jfissirx li hu jikkontrolla s-suq u hemm differenza bejn timmaniġġja portafoll u taf eżattament se jiġri għax ħadd ma jaf. Ħafna parametri. Eżatt, hemm ħafna parametri, ċirkustanzi, president illum li għaddejjem bi tweets li jiffetwaw is-swieq u ħafna affarijiet. Allura, il-fatt li inti tkun diversifikat, illi llum hawn funds illi jistgħu jinvestu kemm f'bonds u kemm f'shares Malta barra minn Malta kif għedt f'setturi differenti, il-fund manager ikun qed jipprova jantiċipa bl-informazzjoni li għandu llum, Kif iqassamlek l-investiment tiegħek u allura inti għandek xi ħadd xorta illi qiegħed jallokalek skont ovvjament il-parametri li inti ttih. Jiġifieri barra li hemm, barra li għandek dik id-diversifikazzjoni, l-investitur irid ikun ċar f'moħħu x'irid mill-investiment tiegħu. U x'irid mill-investiment tiegħu ħa jiddetermina l-parir li hu jiġi mogħti mill-konsulent finanzjarju tiegħu ta' fejn għandu jalloka l-investimenti. U għalkemm li kif għidt int ħafna mis-setturi waqgħu u ħafna mill-investimenti wkoll waqgħu, wieħed jara u jrid jinvesti għal perjodu ta' żmien. Mhux għal tliet xhur, mhux għal sitt xhur, imma għal medda ta' żmien, jiġifieri nħobb nagħti l-eżempju, jekk inti tixtri bond, U ħafna nies jgħidu jien ma nbigħux, meta jimmatura nieħu l-flus lura. Mela hemmhekk investituri anke meta jaqa' l-prezz, jekk minn 100 waqa' 90, jgħidlek u issa jerġa' jitla' għax jekk jimmatura nieħu l-flus. Jew meta jimmatura nieħu l-flus. B'dik it-teorija allura li inti lest tistenna xahar snin, wieħed għandu wkoll japplikaha meta qed jinvesti fi skemi ta' investiment kollettiv. Għaliex inti għandek ċiklu, ta' l-investimenti wkoll li inti trid iżżomm miegħu. U allura jekk inti tinvesti u f'moħħok ikollok li dan huwa għal perjodu ta' żmien, jekk inti investit ġo bond f'għan xorta ħa tibqa' tieħu l-imgħaxijiet minkejja li forsi jista' jaqa' l-prezz. U allura wieħed ma jridx ikun panikuż f'sitwazzjonijiet bħal dawn u dejjem iħares għall-miri primarji li kellu qabel, li hu jrid jinvesti biex forsi jieħu l-imgħax, biex ikollu d-diversifikazzjoni u allura hemmhekk xorta jibqgħu japplikaw il-prinċipji għaliex wieħed għandu jinvesti f'dawn l-iskemi ta' investiment kollettiv. Jasmine, ftit ilu għadek kif semmejt kemm hu importanti li bniedem ma jaqbadx u jinvesti kollox imma forsi jaqsam u jinvesti ftit ftit. Għaliex investimenti regolari jkunu mod tajjeb li persuna tinvesti flusha? Eħe. Mela jekk wieħed jara fuq medda ta' tnax-il xahar, pereżempju, kif rajna kellna xhur ħżiena u xhur tajbin fl-aħħar tnax-il xahar. Issa jekk persuna kien qed jibża' jinvesti f'Ottubru għax beda jara s-swieq jqgħu, u reġa' u baqgħu jqgħu fil-verità, mela jekk inti xrajt f'Ottubru, f'Novembru u f'Diċembru, fi tliet xhur xrajt b'irħas. F'Jannar, Frar u Marzu bdejt tixtri bi prezzijiet iktar għoljin. Mela fuq dawk li ġa investejt qlajt il-flus. U, bl-istess mod, anke jekk illum qed naħsbu li forsi s-swieq huma għoljin għax reġgħu telgħu malajr, jekk inti investejt parti żgħira, ammont żgħir, mill-investiment tiegħek, allura jekk ix-xahar id-dieħel jaqa', inti ħa terġa' tixtri. U għalhekk l-investimenti b'mod regolari kull xahar, kull tliet xhur, huma importanti ħafna. L-istess huwa importanti għal dak il-persuna li forsi mmaturalu xi ħaġa illi jekk hija l-ammont hu ikbar u għandu dil-biża' illi jqassamhom fuq perjodi biex hu jkun mhux qed hawn min jgħidlek imma mbagħad jekk jitla' nkun ma tistax tkun ma nafux il-futur. U għalhekk b'mod dixxiplinat jekk qed tinvesti regolari, it-teorija torina u l-prattika torina illi dawk l-investituri imorru tajjeb. U hawn prodotti li jippermettu dan. Eżatt, dawn jippermettu dan li tinvesti kull xahar u l-ammonti mhumiex kbar. Ġifieri jibdew minn ammonti żgħar, kulħadd skont il-but tiegħu u importanti ħafna li kulħadd jieħu parir li hu adatt għalih mingħand il-konsulent finanzjarju tiegħu. Grazzi ħafna Jasmine ta' dik l-informazzjoni. Nerġa' ningrazzja lilek Mark, grazzi talli kontu magħna. B'hekk wasalna fi tmiem edizzjoni oħra ta' Flusek. Min-naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja bħal dejjem il-producers tal-programm New Age Media. Nirringrazzja lill-crew tekniku ta' Net Television. Nirringrazzja lill-isponsors tiegħi u fuq kollox nirringrazzja lilkom talli segwejtuna. Nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla. Insellmilkom.

Dan il-programm hu miġjub lilkom minn, Bank of Valletta, Mapfre MSV Life u Bank of Valletta Asset Management. Flusek jirringrazzja lil Oxford House u Għaxaq Carpets. Nicolette tirringrazzja lil, Rachel Gilford għall-makeup.

Merrill Seacav plc bi tliet fondi ta' investiment bil-għan li jiġġeneraw tkabbir kapitali billi jinvestu fi sħma globali u skemi ta' investiment kollettiv, jinvestu f'bonds u skemi ta' investiment globali u tkabbir kapitali b'volatilità limitata. Id-dħul jitħallas kull tliet xhur. Ċempel lil Jesmond Mizzi Financial Advisors, Il-kumpanija u l-fondi huma lliċċenzjati mill-MFSA, id-dħul u l-frekwenza tal-pagamenti mhux garantiti, id-dħul u l-kapital jista' jinżel kif ukoll jitlaq u l-passat mhux garanzija tal-futur. Jasmine Dmizzi Financial Advisors, servizz personali. Hemm min jaħseb li d-dinja tal-investimenti hija waħda kumplessa. Deċiżjonijiet għaqlin u fil-ħin huma essenzjali. Għalhekk aħna qed nagħmluha aktar faċli għalik biex tifhem u tmexxi aħjar flusek, filwaqt li nagħtu importanza lejn it-tolleranza riskju tiegħek. Ibbenefika billi tagħżel minn firxa ġdida ta' tliet BOV Portfolio Funds, kemm jekk int investitur konservattiv, bilanċjat jew wieħed aktar avventuruż. Il-valur tal-investiment jista' jinżel kif ukoll jitla', u l-investituri jistgħu mhux dejjem jieħdu lura l-investiment inizjali tagħhom. L-investiment għandu jsir wara li jqraw id-dettalji sħaħ tal-prospett, l-offering supplement applikabbli u d-dokument bit-tagħrif ewlieni għall-investitur. Il-BOV Asset Management u l-fondi li tħaddem huma liċenzjati mill-MFSA. BOV Asset Management. Dejjem hemm għall-bżonnijiet finanzjarji tiegħek. Għand Lourdes Opticians issib tobba tal-għajnejn kuljum.